Mizo Car Bazaar YouTube channel thlirtu zawng zawng te in zavain chi bei vek ule, tha tei ka ni a, tun tum video ah chuan motor kan chei na chi hrang hrang nen in tan kan rawn let leh ta e. Tuna kan hmuh lai mek hi Venu Original Grill a ni a, Hei aia tipui zui leh timawi zawk turin a grill hi kan han thlak sak a, RS grill kan tih kha kan han vuah sak a ni a, ti hian a ti lang phui zuiin a tih lan mawi mai bakah a lan dan hi a ti pa em em bawk a ni. A grill hi a pawimawh em em a, a grill hianin motor hmel a ti danglam ti ila kan sawi sual awm lo. Helamah hianin paint protection film tha em em mai motor rang tur te leh a rawng da tur te vengtu turin GM paint protection film kan lo nei ve leh ta. Wow! Hei zet zawng a mawiin a tle nalh hle mai. Hei SIPL Black kit te pawh kan vua nih hi. PPF hi a bonnet te hi kan bilh lut vek a, a kawngkhar te hi kan bilh lut vek bawk a, hei a door handle te pawh hi kan thlawn vek a, kan bel leh vek bawk a, tichuan hei black kit kan vuah ve leh a nih hi. Tihian door guard in kan han dang leh vek bawk a, tihian rawn pur palh awm thei te kha door guard hian a lo veng ve bawk dawn a ni. Tihian a theih ang ang kan bilh lut phei vek a, rawn kau palh leh inpawt let vengtu tur atan khanin Hei reflector hi kan han bel leh vek bawk a, tihian a motor a ran tawh dawn loh mai bakah a rawng da tur te kha a veng a, chu mai bakah a dlawsina hianin a hmial hmang hi a ti mawi em em a, a lan dan hi a thlak tel bawk a ni. Tuna kan hmuh lai ve thung hi bulb type a ni a, hei hi LED vekin kan thlak sak a, hei hi LED chu a ni a, upper custom DRL a ni a, a varin tihian a rawn eng a, hemi ringawt pawh hianin a looks hi a thlak em em a, Hei a ti mawi a, DRL bakah indicator a kal tel bawk a, hei han en ula, signal light kan pekna lam lamah khan a rawn eng tawh mai a nih hi. Hei hi a hlui kha a ni a, hei a thar nen hian han en kawp mah ula, inthlau tawh tak a ni. A innalh hleih hle mai. Kiano two hundred and sixty watt kan lo nei ve leh a, hei hi uprice han en ve leh reng reng ila. Singkhat sang ruk zakua sawm kua lai a ni a, a corner ring light ah sawn kan hmang a, hei han en chhin ula a eng tha tawh em em mai a, a tangkai hle bawk a ni. Glow pang LED light kan nei ve leh thung a, a man hi han en leh chhin ila, sang ruk za sarih sawm kua a ni a, projector light a ni a, a fog light ah hianin glow pang tho hi kan hmansak a, hei eng tha tawh hle mai. A neitu pa hian light hi a duh tha khawp mai a, light hi chu a thlak theih ang zawng zawng kan thlak sak deuh vek a ni. Hei a eng tha tawh hlawm khawp mai. Tuna kan hmuh lai hi rear reflector a ni a, a original hi a eng thei lo va. A eng theiin kan han thlak sak bawk a, LED a ni a, a eng mawi tawh em em mai a, signal light pek pawn a rawn eng ve vek bawk a ni. Hetiang in duh ve chuan min lo pan ve ngei dawn nia. A hlui nen hian han dah kawp chhin mah ila hei, inthlau tawh khawp mai, mawi tawh bawk si. Helamah hianin backlight kan lo nei ve leh thung a, hei hi original a ni a, tichuan hei custom backlight in kan thlaksak a, ti hian parking te pawn a rawn eng thei a, signal light pek zawng te pawn a tangkaiin a mawi tawh em em a ni. Hei signal light pek te pawh hianin a rawn eng zek zek tawh mai a, custom backlight. Rear reflector nen ti hian a eng kawp thei tawh a nih hi, a black kit hian a ti mawi bawk si a, tihian custom back light chu kan lo zo leh ta. A hlui nen kan han dah kawp vel chhin ange, hei hi original kha a ni a, e hei in thlau tawh tak a ni, in mawi hleih bawk si. Hei kan sticker te kan han bel sak ve leh bawk a, tichuan SIPL Automotives black kit kan vuah sak bawk a, petrol sticker te pawh kan bel sak a, hei a door handle hi, SIPL Automotives Black kit tho kha a ni a, a side glass ah te pawh a ni a. Chuan hei rain guard hi chrome line rain guard kan bel sak a, a glass ah hianin SPF kan bel sak leh bawk a, SPF ah hian duhthlan tur chi hrang hrang kan nei a, a rawng fim atanga a tak deuh thlengin duhthlan tur chi hrang hrang kan nei a ni. Kan bel tawh sa kha han en leh ila, ani hi chuan in tlema rawng thim deuh a thlan avang khan a thim deuh kan han bel sak kha a ni a. Hei helamah hianin Mtec bodykit kan nei ve leh nih hi, hei a tih mawi phah hle mai, a bet thlap mai bawk sia, bodykit hi a tangkai em em a, hmalama mite va sut palh emaw hma miten min rawn tauh palh kha thil awm thei a ni a, khatiang lakah khanin bodykit hian a lo veng ve em em a. Tiang chiah hianin hei a hnung lamah hian rear guard kan vuah ve leh bawk a, hei pawh hian hnunga miten min rawn toh palh lo vengtu tur kha a ni a, hei pawh hi a bet thlap a, a hnawksak lo bawk a ni. Mtec kut chhuak bawk a nih hi hei. Hei helamah ve thung hianin Mtec side step kan nei ve leh a, tuna kan vuah sak a dum hi magic side step kan ti mai a, a car hi a white a nih avangin black and white combination tur deuhin kan han chei sak a ni a, hei a side step pawh hi a dum kan han thlan sak a ni. Ti hian a lan dan chu ni a, a mawi tawh khawp mai. Helamah hianin phone number tarna kan dah sak bawk a, hei India flag te pawh hi lei mai theiin kan call bawk a. Hei hi a steering cover hlui kha a ni a, hei steering cover a ṭhui chi ngat kha a sen leh dumin kan han ṭhui sak leh bawk a. Tuna kan hmuh lai mek hi a screen hlui kha a ni a, a screen hi a thar hlakin Android screen in kan thlak sak a, hei hi Android screen kan tih chu ni a, phone ang chiah in ti hian awlsam takin a khawih theih a, YouTube te pawh play theih vek a ni, hotspot te pawh hmang thei bawk a, tah hianin three sixty camera kan vuah sak tel bawk a, han en chhin vel ila, three sixty camera chuanin hei a bul hnai vel hi a en theih vek a, a screen atang hianin awlsam takin motor leh a chheh vela thil awm te a hriat theih vek a ni. Chung zawngte pawhin a en thei a, a sir zawngte pawn ti hian awlsam takin a en thei a, kan hnunga thil awmte leh kan sira mite kan chheh vela mite kha kan en thei vek a ni. Tichuanin hei a hut light hi LED vekin kan han thlaksak leh bawk a, hei a hnunga mi pawh hi LED vekin kan thlaksak a, a eng tha tawh hle mai. Chung hi ambient light fit hianin a ti chei em em a, rawng chi hran hranin a eng thei a, mahni duh dan ang angin a adjust mai theih bawk a, hla kan play pawhin a mil tur angin a rawn inthlak ve zel thei bawk a ni. Tichuanin heti lamah ve thung hianin ambient light control na tur khan remote kan dah sak bawk a, tichuanin hei Autocam Premium seat cover mar tha zetin kan han fit sak leh bawk a, a hnuai lamah hianin waterproof leather flooring kan phah chhuah sak leh vek bawk a, Tichuan venue chu kan lo chei zo ta. Hei Ares Grill kha ni a, body kit te, black it te, LED head light te leh fog light tha zet mai a nei tawh bawk a, Emtech side step te kan vuah sak kha ni a, tichuan custom back light tha leh mawi em em mai te a nei tawh bawk a, rear reflector eng thei a nei tawh bawk a, ti hian kan dawr chu lawm takin min lo chhuahsan ve leh ta. Helamah hianin hei Scorpio kan lo nei ve leh a, seat cover te an lo buaipui mek bawk a nih hi. Hei a seat cover thlan hi red and black a ni a, ta nuam tawh dawn em em a, hei a sirah ve ve hianin a rawn pawng chhuak deuh a, a dup vek a, ngen a nuam tawh dawn hle ni. Han khawih vel pawh hianin deh a nuam hle mai. He lam an lo buai mawlh mawlh a, kan uluk em em a, mar tha takin kan hlan fit sak leh thlap dawn a nih hi. Hei he lamah hianin a back light ah hian black kit kan vuah sak leh dawn bawk a, a chhuat ah hianin floor lamination kan phah chhuah sak leh vek dawn bawk a, hemi an tih zawh lamah hianin saw hma lamah sawnin a screen an lo buai pui mek bawk a nih saw. He lamah hianin a screen hlui kha hei hei hi a ni a, tichuanin hei blow punk android screen in kan thlak sak leh dawn a nih hi. Heti lama ve leh thung hianin ambient light fit turin an lo inruahman a, kawngkhar te an la thla vek a, hei Blowbank ambient light an fit sak dawn a nih hi. Hei he lam pangah hianin eng nge kan neih ve leh thung hi? E hei, eng tha ngang mai. Light a nei eng tawh hle mai. A chhun hi han en mah ula, eng tha tawh tak a ni. Heti lamah ve leh thung hian Pioneer Under Siege subwoofer kan fit sak leh dawn bawk a nih hi. Sound a nei tha tawh dawn hle mai. Hruaia'n ambient light a lo fit dawn bawk a nih hi. He lamah hian an lo la buai ngar ngar hle mai. Saw lamah sawnin floor tur an lo buaipui bawk a, khi lamah seat cover an lo la khawih mek zel bawk a. He lamah ve thung hian sound lam bawk a nih hi an lo buaipui ni.

Ti lamah hianin riar reflector tha em em mai a lo nei ve leh tawh bawk a, tah SIPL Pro kan lo nei ve leh a, hei two hundred watt lai a ni a. A fog light ah hian kan han hman sak a, e hei eng tha tawh khawp mai, a man hi han en chhin teh ang u, Singkhat Sangli Zakua Sawmkua a nih hi maw le, fog light a nei eng tha hle mai, JBL subwoofer pawh an lo fit zo tawh a nih hi, a neitu pa pawh hlim ngei mai, sound a nei tha tawh dawn Ben. Heti lamah hian ceramic coating turin senior John-a'n a lo buaipui ve leh mek bawk a nih hi. Hei, black kit te pawh an lo vuah zo tawh a, he lam pangah hianin steering cover a no thui mek a nih hi. Ambient light pawh an fit zo tawh a, steering cover hi hei uluk a uluk khawp mai, red and black combination seat cover te nen hian hei a inhmeh vel khawp mai. Heti lamah ve thung hian under seat subwoofer tur an lo la buaipui mek bawk a. Tichuanin hei ceramic coating a lo hnawih sak leh mek a, heti lamah hianin JBL Sapur far khan lo fit zo tawh a, hei warranty card a nei thlap bawk a nih hi. Tichuan hei ceramic coating pawh an lo zo ta tle mawi ngang mai, shook fai te pawh nuam tawh dawn hle nih hi. A lan dan chu heti ang hi a ni a, kan sticker kan bel sak ve leh a, black kit pawh an lo vuah zo tawh nih hi. Petrol tanki ah te hei ambient light chu a lan dan a ni a, hei a mawi tawh hle mai, kawngkhar ah te dashboard ah te ambient light hian a chhung chuan a tih nawm phah ve em em a, mahni duh dan in a control theih kan tih tawh kha hei a thim lutuk tur te kha a ti zia a, heti lam ah ve thung hian in hei blow pang android screen kha a ni a, camera kan fit bawk a, hei a hnung lam te pawh en theih vek ta. Hei leh steering cover pawh a no thui zo tawh a, hei vip seat cover pawh mar that takin kan fit zo ta. Hnuai lam pawh five D carpet a khuap a khuap chi kan dah sak leh bawk a, tichuan hei a hnuaiah hianin waterproof leather flooring kan phah chhuah sak vek bawk a nih hi. Blowpunk Twitter, Kan fit sak leh bawk a, lehlamah pawh sawnin kan dah sak leh bawk a, sound a nei tha tawh dawn hle mai. Tichuan hei Scorpio chuanin kan dawh lawm takin min lo chhuahsan ve leh dawn ta. XUV three XO kan nei ve leh a, hemi hi a original ke kha a ni a, tichuan hei a alloy wheel nalh em em mai Neo wheel kan han vuah sak ve leh a, Hei hi ama original kha a ni a, a inthloh zia te pawh in hmuh thiam ngei ka ring. Hei Nio reels in kan thlak sak vek dawn a nih hi, a mawi ngang mai. Heti lamah ve thung hianin ceramic turin an lo buaipui ve mek bawk a, he lamah hianin five D carpet phah turin an lo in ready tawh hle mai. Hei JBL's under seat subwoofer an lo fit dawn mek a nih hi, hei a thenin Android screen lam an lo buaipui bawk a, Tichuan, hei a chhuat khu han en ula waterproof leather flooring kan phah vek bawk a. Tichuan, hei a darthlangah hianin SPF kan belsak ve leh bawk a. Ti hi chuan ni zung lakah pawh an lo fihlem dawn hle mai. Kan sticker kan belsak ve leh a. Saw ti lamah sawn ceramic coating an lo ti mek bawk a. Hei JBL underseat subwoofer an lo fit mek bawk a. Tah sawn a control na tur remote kan dahsak leh bawk a. Ti hi chuan sound a nei tha tawh dawn hle a ni. Hei five D carpet an lo phah zo tawh nih hi, five D hi a khuap chi kan tih kan tih kha a ni a, thil tih bawk palh pawhin awlsam takin ti khan a chawi lawp lawp theih mai a ni. Floor lamination pawh an lo phah zo tawh bawk a, a chhung hian en ula black and white a ni a, chutianga a chhung mil tur deuh hlek hianin a seat cover pawh hi kan han thlan sa. A chhung nen hianin a inmilhin a inchawih tawh em em mai a, a headdress te pawh seat cover mil turin grey and black tho kan thlansak leh bawk a, tichuan a steering cover ah hianin a black in a thui beh chi kha kan han thui sak ve leh vek bawk a, hei perfume rimtui em em mai kan dah sak bawk a, phone number display na kha kan nei thleng leh tawh a, kan han dah sak leh a, tichuan hei helamah hianin JBL under seat subwoofer ni china an fit kha an zo tawh a nih hi. JBL hianin warranty card a nei thlap bawk a nih hi. A ke pawh kan lo zo leh ta. A mawi hle mai, ceramic coating te pawh kan zo fel ta a, hei black kit kan vuah sak leh bawk a, door guard tha deuh mai a nei tel bawk a nih hi. Hei back light ah pawh hian black kit kan vuah sak vek bawk a nih hi. A headlight ah te pawh black kit kan vuah vek bawk a. Tichuanin XUV 3XO pawn kan door a lo chhuahsan ve leh dawn a nih hi. Hello hello, Tha Tei ka ni a, vawiin hianin Mizo Car Bazar atangin thar modification kan rawn entir leh dawn che u a ni. A hmasa berah chuanin PPF hei a body ah hianin kan bel vek mai a, tun tuma kan bel hi chu transparent ni tawh lovin Xpel Super Glossy Black PPF a ni ve thung a, PPF thatna te chu a hmain kan lo sawi teuh tawh kha, hei a rang tur te leh a rawng da tur zawng zawng kha a veng leh vek dawn bawk a ni. Hei a luksi thlak em em mai a, a dlosi bakah khan hei khawih te pawh hi a nuam em em mai a, tihfai te pawh a nuam em em tawh dawn a ni. Chuan hei a grill hi kan thlak sak vek bawk a, hei a pa tawh em em mai a ni, a grill hi pawimawh em em a, a grill hianin a looks kha a ti dang vek bawk a ni. Chuan hetah hianin Wrangler LED light Kan vuah bawk a, DRL tah hian a awm tel bawk a. Chuan hei hi a pawl te pawn a rawn eng thei vek bawk a. Chuan hei tah hianin DRL kha LED in kan thlak vek bawk a. Khawngaihin min lo ti en sak zuai ula, a pawl ten a rawn eng a, chuan hei a mawi em em mai ni, a light hi a che em em bawk a, hei DRL a kal phei kan tih tawh kha. A looks kha a thlak tawh tak zet a ni. Chuan hei a bumper hi Rubicon bumper in kan thlak sak leh bawk a. Red and Black combination in kan tihsak leh a, hei amah hi thir sakhat kan tih ang chi metal ang kha a ni a, toh pawh a dawl hle tawh dawn a nih hi hei, a chang tha khawp mai. Chuan hei helai ah hian in India ram a LED light tha ber te zing a mi DHC LED light kha kan han dah sak leh bawk a, khawngaih in min lo ti en sak la. Wow! A eng tha hle mai. Aw a focus te saw khawngaihin camera khan min lo tih sak leh bawk la. Aw a chhun kha tha tawh em em mai ni. Chuan hei he lamah hianin a fog light kha blo pang led fog light kan tih sak bawk a, a light chu a tha tawh tak zet a ni. A neitu pa hian in light hi a duh tha em em mai a, hei light hi a theih ang ang, a za vain ti mai ang. Sak theih ang zawng zawng chu kan thlak sak vek a, hei zan. Tlan te pawh ngam tawh dawn tak zet a nih hi. Chuan hei han en ila engine guard tah hianin kan dah leh bawk a, hei hi thir vek a ni a, hei metal maw. Hei hianin oil chamber te radiator vel a tauh tur ang kha a veng vek dawn a ni. Chuanin hei he lam pangah hianin hei hi ama rawn chhawm sa original kha a ni a, hei plastic a ni a, oil chamber vel han tauh palh kha a hlauhawm tak zet a, hei keh mai thei a nih vang khanin ih metal a thlak kha a awlsam zawk a, a him zawk hle dawn a ni. A grill te, bumper te, headlight te, fog light te hei hi vuah sa a ni a, chuanin hei helam ah hianin a vuah loh hi han en leh chhin ti ang u. A van inthlau tak em tiraw? Hei, hei chu a simple tawp mai a, helam pang hi chu a pa hrak a, a tu ru bik ngawih ngawih mai ni hei chu. Thar hi a original ke hi a kum lut ang chi ang kha, a kum lut vek a, chuanin Hei tuna kan vuah hi chu Spacer fifty mm a ni a, ti hianin a rawn pawng chhuak leh va. A hma lama tang pawh khanin han en chhin mah ula, tlem a rawn poh chhuak ang a, a nghet dawn a nih tih kha a hriat tawh em em mai ni ti hian. A looks pawh nalh phah hle mai. Chuan hei hian lampangah hianin door hinge kan nei ve leh a, hei a red. Red and black combination a ni kan tih tawh kha. Chuanin hemi hi a tangkai em em na chu a windscreen hi va hruk dawn ten khan helaiah hianin an rah chhan ang a. Awlsam tak khanin a va tihfai mai theih tawh dawn a ni. Chuan hei hialam vangah hianin finger guard kan ti mai a, hei hi SIPL Automotives kut chhuak a ni a, chuan hei Monster Edition a ni leh bawk a. Chuan heti ang chiah hian hei a side glass ah hianin a lo awm ve leh chiah bawk a nih hi. Chuan hei hialam pangah hianin hnung darthlalang kha hun theih loh a ni kan tih. Tawh kha chuan hei sliding window in kan han tih sak ve leh a, hei thaw veng takin a hnungah hian in a chuan leh thei tawh dawn a nih hi. Custom backlight kan nei ve leh a, hei a design te hi a mawi em em mai a, hei hela pangah hian in rear reflector kan nei leh bawk a, hei thar rear reflector hi a eng thei lo kha a eng theiin kan thlak sak leh bawk a ni. Chuan hei hela pangah hian in rear guard kan nei ve leh a, hei. Mtec kut chhuak bawk a ni a, hnung rawn tawh palh tur vel kha a ve eng leh hle dawn a nih hi. Chuan hei he lam pangah hianin thar hman duh liau liauin spoiler kan nei ve leh bawk a, chuan hei hi a stop light a ni a, chuan led hi signal light ah khan a rawn eng tel dawn bawk a, khawngaihin min lo ti en sak lawk ula, a reflector chu rawn eng ta a, a looks hi a mawi tawh em em mai ni, hei ringawt pawh hianin a looks kha a thlak em em a, a ti changkangin hmuh a nuam em em bawk a ni.

Chuan hei he lam pangah hianin subwoofer kan nei ve leh a, so bungraw dahna vel te dal miah si lo khanin tihianin a body ah khan kan va kilh bet thlap mai a, tihianin sound tha tak a nei tawh dawn a nih hi. Thar a hman tur liau liau subwoofer a ni hei hi, a sound pawh bawn tawh dawn a, ri dup dup tawh mai dawn a nih hi. Chuanin hei he lam pangah hianin a chhung interior vel ka entir dawn che a, chumi hma chuanin thil tha deuh mai entir tur che ka nei a. Hei a kawngkhar hi ka hawng chhin anga a side step hi amah hian a rawn chhuk thei a. Hei chuan ka inkhar leh chhin vel anga hei hi automatic side step kan tih chu a ni a. Chuan hei a chhung interior hi kan entir che anga interior kit. Wooden finish vek a ni a, chuan hei he lamah pawh hianin a awm vek bawk a, chuanin a screen frame ah te pawh sawn a awm a, chuan he lampang a sound system lampangah te pawh hianin a frame in a awm vek bawk a ni. Tichuanin hei he lampangah hianin ambient light kan tih ang chi kha kan nei ve leh a, ti thar te pawh hi rawn eng vek dawn a, hetiang ang chi ang. Tih la, Aw hei helai hi thil tha deuh mai lo awm tlat mai, hei hi grape handle kan ti a, ti hianin awlsam takin side step rap rap chungin helai vuan chung khanin awlsam takin tar chak loh tan pawh khanin han lawn teuh teuh ngai lo khan helai ban tha chakna ring khanin ti hian kan kan lut tawh mai dawn a ni. Aa thut a van nuam ve ka mawk a, en chhin lawk helai hi He seat cover hi luxury lion seat cover anih hian lo hman thut a nuam ka ti reng ani hei a hmel en pawh hian in a dup tih kha a hriat reng mai te ro hei eh hahdam thlak lutuk hei ka vawn chhan hi steering cover kan tih kha hei a stitching a thui beh chi thlap khan in kan thui beh sak leh bawk a tichuan in hei steering knob-- Lo sam taka tia han tih kual velna tur kha a lo awm ve leh zel bawk a nih hi. Tichuan hei he lam pangah hianin phone number tarna kan tih kha display hei kan nei tel bawk a. Chuan hei he lam pangah hianin twitter leh speaker inkawp pillar kan ti mai a. E sound a duh tha hle mai a, a neitu pa chu a ri dup dup mai dawn a ni. Seventy Mercedes G-Wagon a mi ang chiah chiah khanin hei tharah hian kan han dah sak ve leh bawk a nih hi. Ambient light a ni a ti hianin rawng hran hranin a rawn eng ve leh thei a ni. Nakinah kan rawn ti eng chhin dawn a ni. Hei helam pangah hianin five D carpet hei a design inbel thlapin a khuap a khuap chi kan tih ang kha. Seat cover mawi zet mai kan vuah sak tawh bawk a, hei a hnung lam pang te hi lo en ula black and red combination a ni kan tih tawh kha. Hei a chhung hi black and red combination vek a ni a. Tichuan hei helam pangah hianin armrest kan nei ve leh bawk a, thar hman tur liau liau a ni a. Tichuan hei storage chhe te a nei bawk a nih hi. Hetiang chiah hianin a hnungah hianin hei lo en ula saw lampangah sawn A lehlam lehlamah hianin kan dah ve ve a, chutah sawnin storage chhe te awm ve bawk a, chuan hei phone charge na tur te a chhawm nghal vek bawk a, chu mai bakah chuanin cup holder te phone dahna tur te pawh kha a chhawm vek bawk a nih hi, a tangkai tak zet a ni hetiang dah hi. A lehlam lehlamah hian a awm a, chuanin hei a thuina pawh hi han en awlh a, red and black combination vek a ni. Seat cover pawh hi red and black combination vek a ni a, a chhung hrim hrim hi red and black combination tih ila suah lo awm lo ve. Tichuan hei a hood light hi LED hood light a ni bawk a, hei a in ṭhel khawp mai. Awle, tichuan hei he lamah hianin kan head technician TV siah kan nei ve leh thung a, ani hianin Android screen vel hi min han check pui vel dawn a ni. A hei hi thar a hman tur bik leh leh a android screen a ni a chuan youtube te tiang khan facebook tih thleng in a khawih thei vek a whatsapp te pawh install thei vek a nih chu e hemi hi haman product tho a hma kan neih thin ho kha chu nine inch screen ho ang kha a ni tunah chuan ten point three Inchen rawn ni ve tawh thung a, a mah hi a fit hi dik em em bawk a, engkim hi a fel fai thlap mai ni tihian net a hman dawn kha chuan tihian phone ang chiah khan swipe thlak a wifi tih te ka tiang khan a awm ve vek ta screenshot theih vek bawk umm a reverse a dah hian tihian a screen ah hian hnung lampang kha a rawn lang vek a, hnunga kan thil parking sensor ringawt ring lo khan an hmu thei vek dawt a ni hawi duh duh ngai lo turin. Hei hi nih hi Mercedes G-Wagon ambient light chu. Chuan hei hi rawng ti hran hran khanin a in thlak ve leh thei bawk a, khawngaihin TBC min lo thlak sak vel a. Hei a pawl te, a var te, a orange te an ti khan a rawn in thlak tawh mai a, a ti mawi tak zet a hei. Hla kan play pawh khanin ti khan a hla mil ang tur thleng khanin a rawn in thlak ve zel thei bawk a ni. Hei a sir lam pang te pawh hi a rawn eng vek mai a, thar te thleng khanin a rawn eng vek bawk a. Tichuan hei kan ke lam te pawh hi a rawn chhun eng vek mai a, hei pawh hi rawng chi hran hran khanin a in thlak thei a, khawngaihin. TBC min lo thlak sak leh la. Music mode mil pawh khanin a thlak thei a, tichuanin duh ang rawng ang pawh khanin a pawl, kan duh pawh khanin a pawl pawh khanin han mahni duh dan ang rawng khanin a thlak mai theih bawk a ni. Motor chhungah chen a ti nuam dawnin mood hrang hrang khat hianin a set theih mai dawn a ni. Leh kan head technician TBC chungah kan lawm e. Helamah ve thung hianin engine guard kha an lo vuah leh dawn mek bawk a, tichuanin engine guard chauh ni lo khanin petrol tanky cover thleng khanin a full in guard hi an vuah dawn bawk a ni. Tichuan hei helamah hianin carrier kan nei ve leh thung a, hei thar tih lo inziak kulh mai a, em tech kut chhuak bawk a ni hei pawh hi. Chupangah hian kan technician te hi an lo buai hle mai, hei sliding window in kan thlak leh dawn a hei pawh hi, hei an lo buaipui mek a nih hi. Hawn theih loh kha hawn theih in kan thlak leh dawn a, hei an Jia te David a ten lo buai map map khawp mai a. Chuan hei halam pangah hian in Mtec rear guard kha kan vuah sak leh bawk a, Mtec kut chhuak bawk kha a ni. Pangah hian SIPL backlight cover Monster series kan lo nei ve leh bawk a ni hi, a mawi khawp mai. Hetiang hian thar cheina chi hrang hrang kan nei a, tun atanga hun rei lo te ah thar five door a rawn chhuak leh mai dawn a, chumi a hman tur thar five door accessories chi hrang hrang nen in tan kan rawn let leh thuai ang. Tikhan kan thar cheina chi hrang hrang chu kan lo en zo ta. Mawi in tih ve ngei kan ring a, hetiang ang, Thar mawi tak i duh ve nih chuanin Mizo Car Bazar, Ramhlun North Zangena petrol pump bulah hian min rawn pan ve ula, chhun lama hman lo tan zan dar kuah thlengin kan inhawng bawk e. Bye bye vek ule.